An da si mer och schonn bei Toad Treasure Tracker, besser gesot Cap'n Toad Treasure Tracker. D'Spill ass den zweete Januar 2015 erauskomm. Mir fänken also d'Joer gutt un, andeems mer en Zwee-Joer-Jubiläum hei an Europa feieren. A hatt wénkt mer schonn, geet direkt hei lass mam Spill. Shadowrun gëtt e bëssen a Credits hunn, a mussen deem nolafen. Al Gnoss, nei Gewiss, wéi dat Ganzt geet. Flott, flott. Toad Treasure Tracker giff et als Spill definéieren, e Ratespill a bëssen esou Adventure-Spill. Sou, kann mer dee lo huelen? Jo, mer huelen dee lo. Ehm, wat soll ee soss soss soen? Et ass einfach de gesidelten Toady kritt mol endlech och e Spill ze gutt geschriwwen. Mee scho Level hei beendet mir mol lo net den Intro gesinn. An lo? War dat schon? Oh dat do gesäit net gudd aus Toady. Ech spillen et net blind, ech hun eng Kéier beim Blacksite kucke gehat, scho fir eng Éiwegkeet, an jo mir kucken lo hei wat do geschitt. Toadette du bass eng domm Klatz déi s de bass, eng domm Kou geet dat sech un de Stär haken, a mir mussen hatt lo natierlech erëm siche goen. Nintendo ass ganz ganz clever do, si gin net Peach mussen emmi gerett gi, mee lo Toadette eng Kéier. Jo, aarmen Toady. Captain Toad Treasure Tracker, do huet alt en enke den Numm, deen der gesinn. Elo geet et mol endlech lass mam Spill. Mir hu elo schonn eng gutt Meedchen hei gesinn. A mir gesinn elo kréien e Bichelchen dohinner geluecht a muss kucken, datt mir eens ginn. T'ass jo an der Schoul, Léier ass erfroueg. Mir fänken mat zwee Liewen u. Mir mussen déi kleng Diamanten do sëmmelen. Op der Sich, op der Spuer vun de Stären. Mir kucken elo eng Kéier virun zu klécken. Oh la la, well eent den Opruff, den Op, Aufbruch fir Sat Lëtzebuerg rupfpasst. Egal, mir klécken emol eng Kéier op A. Dat Spill soll bis zu 70 Level hunn. Mir wäerten se awer net all kënne spillen, wëll et ass, muss een och en anert Spill hunn, nämlech Mario 3D World, mengen ech, ne? So hei kuck mer lo mol. Oh Gott déi Steier muss ech just do gewinnen. Ähm, et ass wéi gesot net blind. So mir kréien eng Mënz, dat ass gutt. An et wäert och ep e groussen Negativpunkt gesitt och geschwënn. Mir kucke lo hei e bëssen eens ze ginn. Mir kréie lo mol gewise wéi dat Ganzt hei leeft. Komm ech do. Ah, ech mengen ech muss hei. Ja, probéiere mer. An zack, okay. Deen hu mer dann och fonnt. Ech wees net wéi bei iech ausgesäit sou, mir probéieren hei eppes kucken oder eppes ze maachen ne. Bon mir mir lafen e bësse ronderëm. Voilà hunn ech dat elo lo krut? Nee do komm ech net hin. Ah dach do komm ech hin. Just de Kapp war e bëssen ze grouss Toady. Dat ass eben elo e Spill, ech hätt et sur place alles ophuelen, dat heescht heiansdo e bëssen iwwerleet wat do ronderëm zwafft a sou. D'Steuerung ass e bësse komesch, also do ass beim Let's Play, beim Erik huet besser. Aus gesinn, da kann hei. Ja, die können wir sicher go. Money, money, money. Dat immer so schéine Fall ass, dann haben wir oppassen. Einmal um Hof. Lass mir hol do, do de Scheigei bisschen gewärden. Patsch. So, da haben wir ein bisschen aufgewacht. Oder du hast schwer rauszuziehen, Tony, ja?

Zack. Dir gesit also Onkraitrupfen am éischte Part. Tjo, gudd du fänke mir raumen eng Kéier de ganze Buttek hei op. Voilà, dat war et dann och sou. Do missen mer alles ofgeschlossen. An dass si gesot net blein, ech wees e bësse wéi et geet, dass just ech muss awer rem iwwerleeën wéi war dat scho méi also eh. Sou ech mengen hei kënne mer, voilà da komme mer rop. Da kënne mer nach bäi si hei moie soe goen. Wat häss du gär? Ah du gëss mer direkt hei Kristoll, du bass e coole Kolleg hei. Hei schwätze mat der. Si zwee schlofen, deen aner liest. Lies de scho Breath of the Wild, Nintendo Switch Stories oder wat gesäit leider net aus, kënnt nächsten Eck nach beim Schued. Mir hunn hei nach voilà e klengen Schrummi krut an da misste mer hei schonn den éischte Level gepackt hunn. Voilà ee vu wahrscheinlech sinneg Levelen. Ob ech se all hikréien, ech weess et net. Et ass éischter Playthrough an Let's Play Mëschung, mee ech probéieren, ech gi mäi Bescht. Lo fir en Ufank natierlech e bëssen ënner Stress gewiescht dat Ganzt. Voilà, lo gesitt der et, Dat ass de grousse Kritikpunkt um Spill. Dir gesitt elo Gold Piece eingesammelt. Elo gesitt der eréischt d'Challenge déi der hätt misse maachen. Also et ass, du du spills basically, ähm, ech kann elo nach Memoir wellen, cool. Ja, ja okay. Äh, dat dat ass eben de Kritikpunkt deen ech hunn. Wéi soll ech soen, du gëss net gewuer am Viraus wat d'Challenge ass. Duerfir ech wäert probéieren déi ëmmer am Viraus mer unzekucken. dat ech hei zu Level gespuert hun an d'Mess mat iech genannt ze genéissen kann. Mir hu gesin den Datum wéi dat do opgeholl gin ass kënnt den zweete Journal eraus. Dat heescht extrem a wéini ech schaffen a wéini ech ophuelen, wéini ech kommentéieren, wéini ech de Video beaarbechten a kënne kucken. Chaos am Guckiwumstempel, lo gëtt awer wierklech interessant hei. Jo, an do ass elo och schon de Witz, ech däerf elo eppes net maachen wat mat der Dénges ze din hätt. Ech däerf de Mënzen do net sichen elo am Engleschen, nee. Bon, mir loossen eis hei eroffale, wëll d'Challenge ass, déi do Bréck, dir gesitt do kleng erass, déi däerf net futti goen, dat heescht där ass net drop. Voilà, mir ginn eis hei eroffale loossen. Ech hoffen, dat huet net ze vill wéi gedoen. Sou, mir ginn hei, autsch, mir ginn do, wollt ech soen, ganz cool elaanscht, ah ah, nix da. Hei kuerz ofwaarde fir dee Gem sichen ze goen. Sou, deen hu mer da wëll do kënns net laanscht. Sou, dee ginn der nach emei erëm zréck. E klengt Waasserläwelche, wisou net? Voilà, do kommen och elo keng Mënze gesinn ech do. Wat ass hei? Quatsch, géint de Schroom. Voilà, deen hunn ech gebraucht, wëll ech fir do en bëssen ofgekraazt war. Sou, ech kucken, hei kommen ech eran. Sou, hei e bëssen eng Kéier ofwaarden. An ech, hei war deen Trick, jo. Sou, elo gi mer dohinner. Een eng Kéier Moie soen. Jo, dat ass e bëssen esou mat den Zeesticke kann een nennen, ne? Wou se do schaffen. Wou gesinn ech dat? Kommst du erëm? Okay. Voilà. Dohinner wollt ech. Voilà, hei eng Kéier rupfen. Bëssen ass dann an ëmmer erëm dee Kristallchen, dee muss mer nämlech all sammelen. Well dat dann ëmmer fir 100 Prozent etc. Soll geduecht sinn. Sou, mer ginn hei erëm erop. Dee geet wahrscheinlech geckeg hei beim Nokucken. Wéi kommen ech do hinner? Sou, hei eng Klo ofwaarden. Sou. Déi Mënzen do ginn ech natierlech och sammelen. Sou. Hun ech se all eng Kéier kucken. Jo, da muss ech mer natierlech eng Kéier ofwaarden. Et géif wahrscheinlech erëm méi laang Part si bei Super Mario Bros. Dëst ass e bësse méi kuerz Spill. Hei muss ech och, soe mer esou, schaffen. Esou, elo kann ech schlafen. Lauf um dein Leben. Jo, hei hätt ech elo missen e bësse méi Gas ginn. Kann ech schlafen? Nee, kann ech net. Ah dach. Esou, sinn ech dran. Jo, elo muss ech erëm kucken, fir erauszekommen och. So, den do ginn ech mer gär sichen. Merci. So, an da gi mer hei laanscht an am nächste Level gepackt sinn. Voilà. Dat ass eebe Sternesuch, e bësse Super Mario Galaxy Feeling, ne? Mee ähm, zum Toad, hien ass ëmmer ee gewiescht, ëmmer esou eng Offside-Positioun an de Spiller. Wann et nëmme am Hannergrond gesinn d'Leit offeieren oder bäi Mario Party hat et vläit bësse méi eng ze soen. Mee endlech op der Wii U huet en da säi Spill krut, säi ganz eegent Spill. An sou hei kënnt elo e Level, ech wäert e wahrscheinlech mussen zweemol spillen, well eben d'Challenge dra besteet d'Dipstein dräimol ze beréieren. Tückische Dipsteine, jop. Da wësse mer Bescheed. Dee geet elo jo méi, ech muss elo. Voilà, dat do war schonn de falsche. Oder och net. Mol kucke. Kann ech elo eng Kéier esou uklicken. Ech probéiere elo, datt mer dat do vläicht hikiffe kréien, dräimol ze maachen. Voilà, dann hätte mer schonn déi Challenge gemaach. A lo kënnt natierlech awer och déi ganz Analys vum Level mol, well. Also déi Missiounen, dat ass eng gutt Idee, mee da sollt se och direkt schreiwen, et ass eeklech, ech hu beim Eric nogekuckt, heen huet dat Spill fir Release gespillt an huet missen ëmmer ee Ratespill do maachen, wéi wat wou ass, mir ginn all Level erëm zréck, well mir hunn nach do e bëssen eppes ze sammelen an ech fannen e bëssen schued, dat hätt ee missen direkt abauen, dat ee vläit. sech hätt kënnen drop astellen. Op der enger Säit, se forcéieren d'Leit méi laang ze spillen, well et ass och e Spill. Ech wäert dat elo basically let's playen a basically net eens ginn. Voilà, do hu mer scho mol een, dat war gutt. Dat war richteg kompetitiv hei, ne? Et gi jo Leit, déi dat Wuert gär mat iwwerhuelen. So, wou si mer elo drun? Mir sinn iergendwou agespaart, meng ech. Jo, jo. Do kënne mer elo hei. Nee, do kënne mer net. Vläit erëm raus komm wär net schlecht haut ha. Muss jo nach eescht déi et Joer 2017 hei äh, voilà, do gem eis mol sichen. Da gi mer mol eng Kéier hei hin. Ass wie gesot bësse méi e Ratespill. Dofir Dir wäert elo net wéi soss ewäerdeg net ze vill Rollale. Wat ass dat do? Oh Gott. Hat mer Schlëssel scho bal erofgehäit oder wéi? Sou, komm hei laanscht. Dach do komme mer laanscht. Ech meng do ënne war déi Dier. Voilà. Den Toadie ass also de Schlüsselmeister. Haut gesitt der et, de Schlëssel ass bal méi grouss wéi hie selwer. Ech fannen genial. Den Toad ass och ee Charakter, ech hunn en ëmmer an d'Häerz geschloss. En Arie-Spiller, schonn als klengt Kand. Ech weess net wéi d'Iech gëtt, der kënnt mer eng Kand Kommentarer schreiwen. Toadie for the win géif ech mol einfach behaapten. Wann ech elo dat do maachen, stierwen ech dann? Nee, do stierwen ech net. Ok, just déi kommen ech dohinner. Sou, ok, mir mussen also. Äh, muss mal erëm eropkommen, vläit als éischt, ne? Da maache mer dat doten. Do ware mer schon iwwerall. Bëssen iwwerleeën och, bësse méi knifflech dat Ganzt. Ech probéiere lo mol dat do. Do kann ech vläit eran. Nee, do kann ech net eran. Da gëtt schon méi knifflech. Da gesitt et, et gëtt net eens. Den Donkey mat der décker Schnëss. So, kann man dat do nach eng Kéier uklicken? Du muss da richt, wou do e Lach sinn. Aha, esou geet dat dann. Jo. Esou, mer sinn dann dran am Tunnelchen. Da kann ech hei erop klicken. An hu mer och deen drëtte Gem. Wéi heescht, ginn se esou genannt? Ech muss dat eng Kéier norecherchéieren. D'Meriken wäerten mech als éischten hei schonn umaulen. Nee, dat ass sou a sou geet dat. Esou an da mengen ech do eng Kéier uklicken. Dir mierkt also déi Challengë virdrun déi wären net machbar gewiescht wann s de et alles häss gesammelt. Dofir hunn ech eng Kéier elo Fast and Furious déi ofgeschloss gehat. Mir ginn dann och schonn de Level 4 an ech gees da mam Level 4, dat wär dann den Ofschlosslevel fir haut, wa mer elo net ze vill verréieren. Münzenrekord 11, dat ass net vill, mee bon et war och net vill ze sammelen wann der et gesitt. Mir ginn also, dat véiert Steenpilzplateau ass dat dann, jo. Just mat Kommentarer fannt der et gudd oder schlecht dat ech eben sou maachen dat ech mer dat virrecherchéieren giff fir Zäit ze spueren fir den Upload net zevill ze verrappelen. Sou kuck mol wien ech eigentlech hei unhuuscht. Dach deen ass salzeg ok. Smash Challenge fannt cool. Sou mir ginn dann hei sou wa mer do mol erop kéimen. Ah do ass d'Lach ok. Good job. Also ech fanne lo ech hunn eng Kéier ugekuckt. Et ass eppes komplettes aaneschters op s et nokucks oder op s et nospills an och spills, let's plays, also all Respekt Eric dass du dat sou gudd hingekuckt hues, ma hei man och eppes wan der keller. Voilà deen do ass och wichteg, kann ech hei maachen, ok do kann ee sou erop kommen, mir hun e Lift fonnt. Da muss mer emol kucken eromzekommen. Vläit dee erëm uklicken. Et kommen nach witzeg Levels op iech duer, well da gitt der ugeblose vu mir. Also sidd gespaant. Klenge Spoiler schonn dozou. Esou, hei ass Ueschef ganz wichteg. Eng Kéier e bëssen ofwaarden, bis hien d'Kéier mécht. A patsch, deen ass fort. Wëll d'Challenge besteet hei dran, an deem Level, all d'Géigneren ze klappen. Dat heescht och déi fléiend Tinien do ze kréien. Sou mat Kéier an da kann ech dech vun hannen huelen ganz hinterhältig weg mat dir voilà da oh mir kréien den Jam komm do tiptop dat ass den Numm do da hei muss mer e bëssen voilà dat war MLG oh dat do gesinn ech kann MLG hei maachen ready for take off oder wéi hallo ready for failing géif ech soen a kann ech hei da kommst du Lo gëtt interessant, lo gëtt en nëmme eens. Ech meng ech muss do rof, ne dat fir dat mir ris wech dinn. Ich denke schon, du si komm ech do hin. Ass do kee Lach. Kritt mech dann enke hunn. Du musst awer so. Gei ech mo. Ah, I understand. Oh, I understand not. So, mir gehen da mal erop, fir mir dann eine kleine Challenge zu machen. So, den haben wir gepackt. Dann nehmen wir nach One-Up, das ist gut. Das ist ganz gut, damit können wir leben. So, wo man dat do man? Hm. Wéi zum Geier kommt jo net do Lach ran. Ecke vun aner Säit kucken, well ech muss do nach eech Dier kommen. ass et gejass gi ech mat so Plëtze Kan ech do ja, okay, kann ich do machen. Ja, da kommt schnell Thema an Heise nach. Wenn es dann immer da auch von Schuss tut, mir doch schon gehört. Geht das da vielleicht? Aha, da soll man schnell nicht. Ah, gut schon. Der merkt also kniffliges Spiel. Der werde ich denken, was schwätzt ihr sich ganz anders selber mit der Musik zu spielen, für überhaupt eins zu gehen. Freut euch also drauf. Parts gehen der Mensch mir lang mit mir, weil der hat mit Mario Bros. Ich hatte die Kritik auch gut. Es waren extrem kurz. So. Da si mer sou lues hei um Enn. Schreift mer an d'Kommentare wat haalt der vun dem Spill. Den Eric huet jo gespillt, dee war ech net sou frou. Dat war fir hien e Spill wou en laang drop gewaart huet. Ech gi mer elo deen hei sichen an dann hätte mer et ofgeschloss. Wien alt d'Géigner futti gemaach, dat heescht mir hunn och dee Déngens hi krut, dee Missioun erëm. An ech maachen eng Kéier de Verglach, just wollt deen och fir mech eng Kéier maachen, wann s de weess, wat s de maachen hues, par rapport wann s de net weess, wat s de méchs. Den Eric säi Part war 22 Minutten, ok, ok, kënnt schonn Tipp, jo, ok, brauche mer net, mir sinn ze gutt dofir. Déi war 22 Minutten, deen hei huet elo warscheinlech eng 15 Minutte gebraucht oder esou, 16 Minutten. Domain gëtt d'Differenz an dat ass fir mäin Upload Gold wäert. Dat war et dann, klenge Spoiler fir déi nächst Kéier. Wilde Jagd zur Glutspitze, dat gesi mer da wéi et dann ausgesäit. Allez, ciao ciao.